Хәерле көн. Эфирда юлчы тапшыруы. Һәм без Кукмара районындагы һәм аның тирәсендәге татар авыллары тарихын барлавыбызны дәвам итәбез. Ни өчен аның тирәсендәге дип әйтәм? Чөнки без хәзер Киров өлкәсе белән Татарстан Республикасы арасындагы чик сызыгында басып торабыз. Һәм менә нәрсәсе кызык, бездән 100 метр ераклыкта гына Кукмара шәһәре, Татарстан Республикасы, 400 метр сул яктарак, миннән сул яктарак була инде, Пенәгәр, Иске Пенәгәр дип аталучы татар авылы. Ләкин ул инде Киров өлкәсендәге татар авылы булып тора. Аның да тарихын Барларга дип тапшыруыбыз башында ук Киров өлкәсенә кереп чыгабыз бүген. Шик сызыгында торабыз, шикне чыгып Киров өлкәсенә аяк басабыз дип сөйләшсәк тә, Пенәгәр Татарстандагы татар авылларыннан бер җире белән дә аерылмый. Авыл халкы үзе дә безнең өчен шик сүздә генә бар дип яши. Авылның Кукмарага терәлеп торуы аның тарихына да, бүгенгесенә дә йогынты ясамый калмаган, әлбәттә. Авылда инде трудоспособный население күбрәк пенсионерларга караганда. И менә бу Кукмараның безнең белән рәттән булуы безнең өчен бик зур плюс инде. Э, в основном кеше шунда эшли. Күпме кеше яши хәзер авылда? Э, хәзерге көндә безнең авылда гына 1143 кеше. Э, безнең җирлеккә ике авыл керә инде. Авыл дип, аны поселок дип атыйлар, Нурминкә поселогы. Ул элек бик зур булган, ә хәзер инде анда 65 ләп кеше генә яши. Ул да татар авылымы? Анда кушма халык дип әйтик шулай. Анда кемнәр тагын эшләгән? Анда бар марилар, анда бар удмуртлар, бар татарлар, бар урыслар. Хәзер бөтен кеше берсен-берсе аңлап бетергән. Менә шул ук безнең безнең авылда инде в основном татарлар. Ә Нурминканы әйттек бит инде төрле. Алар барсы да татарча сөйләшәләр. Алар барсы да татарча беләләр. Без анда төшәбез, аралашабыз. Җыеннар үткәргәндә без алар белә татарча сөешәбез. Сабантуйлар бергә үтә, дус, дус яшибез. Дөрестән дә, административ бүленеш бер хәл, әмма яшәеш үзенекен итә. Пенәгәр авылы тарихын өйрәнүче галимнәр дә аны Кукмара төбәге татар авыллары арасына кертәләр. Әйтергә кирәк, Пенәгәрнең 195 еллык мәчете бу төбәкнең иң яхшы өйрәнелгән мәчетләренең берсе булып тора. Мәчет тарихын барлау һәм таныту белән авылның имам-хатибы үзе шөгыльләнә. Билгеле булган беренче мәчетне без әле белмибез. Бу мәчет 1826 елда салынган. Мәчетне э, Кукмара районына кергән Балыклы авылының бае Гомәр Биккулов салдырган. Бу турыда Киров архивында документ табылды. Ә авыл инде 1678 елга беренче переписта халык сану алу материалларында билгеле. Э, ул вакытта ул пиар диеп атала һәм э, авылда ул вакытта алты гаилә өч фамилиядә яшиләр һәм алар безнең нәгайчур э, баймәмед һәм урманчы фамилияләрен алган булалар инде Башка авыллардагы кебек нигез салган вакытында төрле кавым кешеләре күренсә дә, Бенәгәр тарихының барлык документлары аның саф татар авылы булып яшәгәнен күрсәтә. Буяк галиме Василий Старостинның Нократ нәселләре китабында да 19 гасырда Бенәгәрдә теркәлгән 90лап фамилия арасында нибары ике рус нәселе генә күренә, калганнары татарлар. Шунысы кызык, Пенәгер авылында аерым китапханә бар. Ул да хәтта музей да бар. Ләкин Пенәгер авылының мәчетендә шулай ук дини булмаган әдәбият э, җыелган китапханә киштәләре бар. Э, кем кирәк, кемгә кирәк, кем тели шул килеп ала. Әлбәттә, бу э, китаплардан тыш, бу әдәбияттан тыш монда фәнни әдәбият та бар. Болар инде Зиятдин э, абый туплаган көндәлекләр, э, тормыш юлым дигәч тә монда мәчет тарихы, э, монда Кукмараның дүртенче мәктәбенең көндәлеге, көндәлек язмалар, ягъни һәрбер вакыйга теркәлеп барган биредә. Һәм бу мәчетнең үзгәрешләре турында э, бик күп җыентыклар бар, алар фотография белән дә э, эшләнгәннәре бар. Менә, мәсәлән, без хәзер э, мәчетнең подвал өлешендә дип әйтәм инде, әйеме? Менә без аның аскы катында. Менә аның кыяфәте нинди булган да, хәзерге көндә инде без аның кайсы якка үзгәргәнен бик яхшы күрә алабыз. Мондый материал биредә бик күп. Э, ләкин шунысы э, мөһим, ул э, китапларга һәм фотографияларга гына кереп калган тарих түгел. Биредә тарихны саклануын, тарихны саклануын болай да үз күзең белән дә күрергә була. Әгәр дә без мәчет буенча йөрибез икән, әлбәттә, ул яңартылган. Әлбәттә, аның өстәп төзелгән өлешләре бар. Биредә барысы да заманча, барысы да уңайлыклар белән эшләнгән. Ләкин менә шушында Зиятдин хәзрәтнең бүлмәсе итеп эшләнгән өлешкә керсәк, менә бу мәчетнең үз матчасы, аның махсус күренеп торсын дип, Менә шулай итеп тышламыйча калдырганнар. Бу яктагы бер почмакта менә мин хәзер э, мәчетнең үз идәнендә басып торам. Әлбәттә, монда реконструкция эшләре алып барылган, ләкин менә шулай өлеше өлеше белән э, беренче катта да, икенче катта да мәчетнең э, менә 180 ел элек булган бөтен кыяфәтен күрсәтә торган Аның монда булган кешеләрнең бөтен теге җылысы, догалары, сеңгән өлешләре менә шулай күрсәтелеп куелган. Монда инде мәчетнең тагын бер юнәлеше, аның әле музей буларак та эшләве күренеп тора. Бүгенге көндә мәчетнең тышкы кыяфәте шактый үзгәрешләр кичергән билгеле. Аларның иң зурлары 2006-2014 елларга туры килә. Шунысы мөһим, биредә барлык үзгәрешләрнең дә чоры төгәл кайсы өлешләргә кагылганы билгеле. Шул үзгәрешләр буенча баскычлап артка чигенәбез икән, Пенәгәр мәчетенең тарихи кыяфәтен күрә алабыз дигән сүз бу. Әйе, 1826 елда менә Балыклы бае салдырган шушы мәчет 1970-ләргә кадәр әле шушы хәлендә саклана һәм килә. бернинди үзгәрешсез килә. Ә инде менә 1970-ләрдә соң 80 еллар тирәсендә түбәләре калай белән ябыла. 1990 елда инде манарасы калай белән ябылды, түбәсе яңадан яңартылды һәм э, үзе обшивка белән эшләнде инде. Ә Мин үзем килдем менә э, мәчеткә 2006 елда имам итеп билгеләндем инде. Ул вакытта безнең менә мәчетнең күренеше шушындый шушындый хәлдә иде. Ул теге обшивка белән капланган, буялган хәлдә инде һәм э, ни Акрын-акрынлап кына бүгенге көн таләпләренә туры китердәй итеп без үзгәрешләрне башлап җибәрдек инде. Пенәгәр мәчетенең генә түгел, үзенең дә тарихы бик кызыклы. Бу төбәктә Пенәгәрне икенче Мәскәү дип тә атыйлар. Элек бу яктан узган Уралга һәм Себергә илтүче юлларны файдалана белгән авыл халкы. Биредәге товар төрлелеге Мәскәүдән ким булмаган. Авыл электән нык торган, бай яшәгән. Ул элекке тормышның чалымнарын гына булса да, мәчет музеендагы кайбер экспонатлардан күреп белергә мөмкин. Мәчетнең музее алай зур булмаса да, анда сезгә күрсәтергә э, кызыклы булган бик э, үзенчәлекле экспонатлар бар. Менә мәсәлән, гап-гади агач ши диярсез, әйеме? Э, ләкин Зиятдин хәзрәт аны безгә бик зурлап, бу 19 гасыр кондиционерының бер өлеше дип тәкъдим итте. Чыннан да, мәчетнең диварларында аркылы тишекләр бар. Хәзер күренмәсә дә, һәм аларга менә шундый чөйләр тагылган булган. Мәчет эчендә тынчу була башласа, бер чөйне алып куясын яки берничәсен һәм саф һава керә, вентиляциягә юл ачыла дип әйтик инде. Шулай ук бик кадерле һәм моңарчы мин беркая да күрмәгән шундый экспонат бу хөтбә таягы. Шулай ук унтугызынчы гасырга карый бу таяк. Бер караганда, менә шушы мәгълүмат кенә дә җитә бит инде аның хөтбә таягы булуы һәм унтугызынчы гасырда менә шулай агачтан, улдан эшләнгән булуы. Ләкин аның бер хикмәте бар. Менә ул тимер тимер стержень дип әйтик инде, тимер үзәккә җыелган. Аның таяк дип әйтерлеге дә юк, ул каен тузыннан җыелган җәмәгать. Менә моны күпме утырырга кирәк, каен тузын шушылай кисәкләп, тулы бер таяк итеп җыяр өчен. Бик хикмәтле әйбер бу. Моны инде теге саксыз гына каяда булса куерга да куркып торасың. Һәм музей почмагы дип юкка гына әйтмибез. Менә шундый шкафлар, киштәләр эчендә Әлеге мәчеткә кагылышлы тәрәзәләр, таяклар, аның нәрсәсен саклап калып була, барысы да шушында бик кадерләп урнаштырылган. Китаплар турында, кулъязма Коръәннәр турында әйтеп тә тормыйбыз инде. Зыятдин хәзрәт Пенәгәрнең генә түгел, Кукмара төбәгенең барлык татар авыллары тарихын өйрәнүче галим. Үзе генә түгел, Фәрит Вәлиев белән. Фәрит абый белән киләсе тапшыруларда танышырбыз. Бүгенге көндә бу ике галим тарафыннан 15 ләп татар авылының барлык булган метрикалары тулысы белән, калганнарының күпчелек өлеше өйрәнелгән. Өйрәнелү генә түгел, статистикасы да булдырылган. Менә шунсы бик ни гыйбрәтле, ул вакытта яшәү озынлыгы бик кыска булган. Безнең үзебезнең менә тикшерүләр буенча инде безнең авылда 35 ел эчендә 1005 Бала туа. Мең дә биш бала. Менә шуның 600 дән артыгы 10 яшькә кадәр вафат була. Бу безнең авылда гына түгел, бөтен тирә-якта, бөтен халыкта бер төрле статистика бара. Ягъни күпчелек балалар бик яшьли вафат булганнар. Ә инде 60 яшьтән узганнар, менә бу еллык үлем җитемнәр арасында бер елга 2-3 кеше генә күренә безнең Иске Пенәгәр авылында. 60 яшьтән узганнар, әйе. Бик аз кешеләр генә 70-не узганнар, бик азлары гына 80-не узганнар, ә 90-нар турында язмалар э, ансыз бик сирәк очрый торган инде. Алайса менә бу 19 гасырларда язылган кайсы бер әсәрләрдә күренә, аны мәзәк итеп тә сөйлиләр. Э, кайсы бер язучыларда, мәсәлән, э, бүлмәгә 30-35 яшьләрдәге карт керде дип язып куйганнар, мәсәлән. Димәк, ул вакытта 30-40 яшь инде ул өлкән яшь санала булып чыга. 40-45 яшьтәге э, ниләрне хатын дигән бит инде ул карчык дип язганнар инде. 40-45 яшьтә, ә безнең бүгенге көндә 60-70 яшьтәгеләргә дәген карчык дип әйтергә куркып торасың. Әйе. Нинди чирләр күренә? Э, мине бик аптыратканы э, бирән дигән чир күренә. Бирән авыртуы дип әйтәләр инде аны. Әйе, ул болай әйтергә бик теге матур күренмәсә дә шул э, тәрҗемә әйткәндә диабет Авыртуы була инде. Бирән авыртуы, бирән зәхмәте дип языла ул. Һәрбер авылда дагы, х- безнең авылда да шулай ук инде, елга үлем-җитемнәр арасында берничә не очратырга Зыяндаш дигәне нәрсә? зыяндашны аны эпилепсия дип тәрҗемә итәләр, әмма мин эпилепсия бит инде ул без беләбез теге өлкәннәрдә күбрәк була торган, ә бу бала, балаларда 2-3 яшьлек, әле әле туып аз гына яшәгән балаларда балалар зәгыйфь тугандыр дип әйтәм инде мин алар хәлсез зәгыйфь туганнардыр инде шундый хәлдә ниткәннәрдер монда безнең туганнар белән вафатлар теге бергә чагыштырылып бара инде менә күрәбез чәчәк авыртуы бик күп булган э, ни авыртуларны иң күп авыртулар гадәттә э, ютәл бума ютәл Тамак, чехотка, күкрәк авыртулары болар салгын тидерү авыртуларына процент буенча караганда, чагыштырып караганда иң күбесе башка авылларда да бездә дә шул ук хәл күзәтелә. Алдарак без Пенәгәр авылының нигез салынган урыныннан читкәрәк күчкәнен әйтеп узган идек. Сәфәребезнең чираттагы тукталышы булган Кәшемир авылына юл тотып, Без Пенәгәрнең нигезенә якынаябыз. Тарихның бормалы юллары диярсең. Кәшемир үзе Оштырма елгасының икенче ярында урнашкан, Кукмарага терәлеп торган татар авылы. Кукмара тирәсендә йөреп торуыбызны дәвам итәбез, җәмәгать. Без Кукмарадан берничә чакрым гына ераклыкта. Э, шунысы кызык, менә бу авыллар э, Үзенә күрә бер тарихның э, чигендә э, урнашкан э, авыллар, аларның менә шундый чоры дип әйтүем. Чөнки Кукмарада бүгенге көндә дә җитештерүләр бик күп. Шәһәр үсә килә. Шәһәр эчендәге күп кенә гаиләләр шушы якын тирәдәге Пенәгәр кебек авылларга чыгып җирләр алып, шушында төпләнеп, яңадан инде үзләренә нигез коралар. Шуңа күрә, бәлкем, бер 20 елдандыр, ә бәлкем иртәрәктер дә бу авыллар да җайлап, менә шул Э, алдагы э, тапшыруларда сөйләгән туеш э, авылы кебек җайлап кына кукмара эченә кереп тә бетәргә мөмкин бит әле менә аларның шушындый авыл булып шәһәргә терәлеп торган бик матур һәм бай авыллар булып яшәгән мизгелләре хәзерге вакытта шуңа күрә тәмен белеп карагыз дип әйтәбез инде кәшемир дигән авылга килдек 1678 елдан башлап документларда тәгаен теркәлгән вакытлары бар Э, э, Нурминка елгасы тамагында урнашкан э, деревня на устье Нурминка, речки Нурминка, Кашемир тоже дип язылган аның исеме. Ул вакытта биредә 10 гына хуҗалык була. 10 ират яши, 6 ир бала теркәлгән. Ә инде 1908 елда инде ике гасырдан бераз күбрәк кенә вакыт узгач, монда 124 хуҗалык һәм 698 кеше яши шул хуҗалыкларда. Кәчемир авылы Кукмара төбәге тарихына шактый зур йогынты ясаган. Беренчедән, 1748 елларда ук 122 ир-ат исәпкә алынган әлеге авылдан кешеләр яңа урыннарга күчеп утыра башлыйлар. Кәчемирдән чыгучылар Манзарас, Киндеркүл кебек авылларга нигез салалар. Икенчедән, Кәшемирнең тарихы башы 1678 ел белән генә чикләнми булып чыкты. Кәшемир авыл турында менә мәсәлән 1595-80 85 елларда безнең күрше Нократ аланы районында, Нократ аланы үзендә Успение монастыры төзи башлыйлар инде. Шуңа төзи шул документлар әзерләгән вакытта Кәшимир исеме телгә алынган. 1595 еллар була инде ул. Менә бу авыл буларак искә алынгандыр бит инде. Әйе, Кәшимир авылы турында искә ди. Анда дин әһелләре монастырь җирләренең шикләрен киңәйтү өчен җирләрне э, киңәйтергә крестьяннарны башка җиргә күчәргә уйлыйлар һәм шунда инде Усад авылыннан Кәшимер авылының чокырына кадәр бушлык ара язып куелган, бушлык ара бар дип язып куелган шунда. Шул елда ук инде. Ана 1612 елларның 10 сентябрендә э, Шулгин һәм Дичко фамилия чиркәү әхелләре Вятский поляны монастыры карамагында булган җирләрне сорапсыз килеп утырган крестьяннарны күчереп утыру турында тагын сорыйлар. Анда да инде шул Кәшимер авылы телгә алына аларның документларында. Шул елда ук инде. Кашемирның исеме ул нәрсәгә тартым каян килеп чыккан дигән төп нигә әйтик, төп фаразы нәрсәдә? Менә аның әлечә төрле фараз бар инде. Бу элек мин авылдан э, тарих турында зирәк мәгълүматлар җыеп биргәндә бабайлардан да сораганым булды. Э, ике әмир булган бер үк семьяда, берсе кече әмир, берсе олы әмир булган инде. Шушы кәшимер бит безнең утырган җиреннән күчеп-күчеп менә шушы авылга элеп килеп җиткән инде. Шунда үзләренә җир Алу өчен авыл кыр утыра торган җирдән ике әмир арасында булган инде. Сугыш та булмагандыр инде, көрәш булгандыр инде. Без бәхәсләшкәннәр дә җир өчен. Шул кеше әмир җиңеп чыкканда икесенең арасында бәхәсне, кеше әмир утырып калган авылда абыйсы тагын җиткәрәк күчеп утырган. Кәшемир тарихының тагын бер үзенчәлеге, аның да монарасы киселмәгән борынгы мәчете сакланып калу. Ул чор өчен Кәшемир артык зур авыллардан сан алмаса да, мәчет белән бергә кечерәк кенә булса да, мәдрәсәсе дә төзелгән. Бу чорда мәхәллә зурлыгын 81 хуҗалыкта 500 кеше яши дигән мәгълүмат буенча күзалларга мөмкин. Кояш баешында Кәчемир авылының мәчете аеруча матур күренә. Борынгы мәчет, тарихлы мәчет. Ул 1899 елда төзелгән. Ләкин бу Кәчемир авылының беренче мәчете шул вакытта барлыкка килгән дигән сүз түгел, әлбәттә. Бу чорда авыл халкы үзләренең искергән мәчетләренә алмашка яңа мәчет сорап прошение яза, гадиерәк итеп әйтсәк. Бу э, инде э, шундый сорауны, үтенечне хөкүмәткә шушы авылның мулласы җиткерә. Һәм әлеге мәчет төзелешенә Казандагы байлар Габделкәрим һәм Габделвәли Юнусовлар алыналар. Аларның әтиләре Исхак исемле була һәм Исхак Юносовның шушы Кәшемир авылында җир биләмәләре һәм мөлкәте була инде. Тегермәннәредер, башкасыдыр. Шуңа күрә Юносовлар өчен э, Кәшемир авылын бер дә чит дип әйтеп булмый. Э, аталарыннан калган бит инде э, мирас шушы авылга бәйле булып чыга. Шул 1899 елның җәй көнендә үк әлеге мәчетнең сызымнары әзер була да Байлар бит инде, алар эшне бик озакка сузмыйча, төзелеш эшләренә дә керешәләр. Байлар дигәннән, Кәшимирне җыйнак авыл дип сөйләшсәк тә, Юнысовлардан кала биредә Хисмәт, Мөхәммәтҗан, Гыйният, Хисмәтулла һәм башка байлар булганы билгеле. Дөрес, Ул чорда нык тормышлы күп кешене чагыштырмача бай дип әйтергә булган. Әмма бу исемлектә тегермән тотучы, алып сату, җитештереп сату белән шөгыльләнүче байлар китерелә. Ә Юнысовлар бөтенләй югары даирә байлары. Ул кешенең э, Кашемирга катнашы менә шул җирбиләмәләре булу. Бу әйе, безнең авылдан җирбиләмәсе булган. Аннан соң дүрт ташлы зур теге су тегермәне булган, бер яргычлы булган анда һәм шушы тегермәннең ташларына әйләндерә өчен дүрт турбинаның Алман иленнән кайтартканнан Германиядән була инде ул. Аннан соң шушы елгада, Оштарма елгасында аларның ике такта, ике рамкалы такта яру заводлары булган шул Юнусовларның. Бик күп кенә тагын башка эшләр дә башкарганнар инде алар шуннан тагы. Тиреләр дә җыеп ибәргәннәр, тегермәннәрдә он таттырып Казанга апарганнар инде. Аннан соң сабын заводларында кирәк булган терлек майларын җыеп, авыллардан җыеп алып киткәннәр инде. Сәүдәгәрләр эшләгән эшләрне барсын да эшләп калганнардыр инде, монда авылдан да җыеп алып киткән булганнардыр. Бер көндә ике авылда ике төрле борынгы мәчет күргәч, аларны ирексездән чагыштырырга тотынасың. Дөрес, ике мәчет тә безнең киңлеккә хас архитектуралы мәчетләр. Манараларның төрлечә утыртылуы Үзенчәлек, әмма матур үзенчәлек. Пенәгәр мәчетендәге кебек манараларның, бинаның диварларына таянып торганын белә идек. Инде Кәшимир мәчете серләренә төшеник. Фундамент бармы? Пенәгәрнең фундаменты юк, ул ташка гына утыртылган булган пенәгәр мәчете. Фундамент инде. Бу әүвәлге Нины карасак без монда, әлеге карточкаларын 56 нчы елгы, аның таш икәне күренә. Менә монда да күренә. Аңладым. Менә. Аңладым. Заливать итү инде суынарак булгандыр, чөнки менә монда 56 нчы елгы фотографиядә анда таш менә киселгән, матур гына шакмаклы-шакмаклы ташлар күренә. Мәчетнең манарасы нидә түгел, мәчетнең уртасында, түбә уртасында түгел, башындарак тора, ул нәрсәләргә таянып тора ул анда, нәрсә өстендә утыра ул? Анда струп шикелле итеп ясалган инде ана шуны дигән основаниесен. Мына менеп караса күренәдер инде ул, шундый бура кебек инде. Шул бурасына утыртып куйганнар шуны инде манараны. Ырып дип әйтәләр инде. Ырып ясаганнар да бураны. Э, кысылып тора инде. Итегендә ниләрдә кысылып үзенә үзе кысылып тора. Үзенә үзе ныгыта шушы ниләр. Үзенә үзе манара ныгый. Бер нинди анда казак та юк, шпиль дә юк. Менә шушы нидә тора. Закон физики. Ничә, 30 ничә метр диләрме? 34 метр дип әйтәләр. Ну, манарасы 34, а бүрәнәсе менә әйтәм бит, бер 18 метр шикелле. Мин болай гына күзгә карап, гына теге метрлап үлчәмәдем. Ике мәчетнең дә биек подваллары булганын чамалагансыздыр. Идән астының шулай биек булуы бер яктан черегән аскан иргәләрне алыштырырга мөмкинлек бирсә, икенче яктан мәчетнең бөтен утынын, кирәк-яракларын саклау урыны буларак хезмәт иткән. Монысын да сәфәребездәге әңгәмәләрдән генә белә алдык. Эзләнүчеләргә тарих һәрчак төрле яклап ачыла шул. 1710 еллар тирәсендә инде безнең авылның яртысы күчеп киткән, качып киткән дип язган әле анда. Башкирия киткәннәр, Башкортстанга. Әнә шул материаллар бар анда. Кайсы тирәгә икәне билгеле түгел. Юк. Ясактан, тагын изүләрдән, басулардан качып киткәннәр булган авылның. 38 йорт булган, хуҗалык булган инде вакытта, 38-нең 17-се генә калган, 21-нә йортларын ташлап чыгып киткәннәр авылдан. Басымчак ясаган булганнар да инде халыкка күбрәк. Ул вакытта менә монда калган, ул салымнарга түзәрлек кешеләр кемнәр булды икән? Алар алар һөнәрле кешеләрме? Акчалы кешеләрме алар? Менә шул сәүдәгәрләр калган инде күбрәк бездә. Сәүдәгәргә белән янда эшләүчесе дә кирәк була бит аның. Менә шуларга эшләп биргәннәр. Ә инде эш тапмаганнары акча гаиләдә акча материалы яктан инде фәкыйрьрәк булганнар киткәннәрдер инде анда күрәсең. Аннан соң шул вакытларда Башкирия ягыннан баш күтәрүчеләр килеп чыкканнар инде. Ике мең отряды булганы, менә шушы Пятская поляна ягыннан безгә катаба килгән, 1600-дән тирәләре 1700 отряд кешесе булганы Мамадыш ягына киткән аның. Бу яклардан шушыларга ияреп, безнең авылдан да киткәннәр инде. Алар үзләре артыннан, үзләре белән алып киткәннәр авылның ярты халкын. Ике мең дә егерменче ел ахырында Башкортстандагы татар авыллары тарихының бер өлешен барлап сезгә тәкъдим иткән идек. Шактый вакыт узса да, тарих үзе безне кабат ул якка сәфәребезне дәвам итәргә этәрә. Юл хәстәрен күрә торырга кирәк. Татар тарихы тулы бер континент буйлап сибелгәч, ни хәл итик? Әлбәттә, барабыз.